Хәерле кич. Хатын-кызның матурлыгы бөтен күрке ана булуда. Шагыйрьнең әлеге мәгълүм юллары Гаять тирән мәгънәгә ия. Ләкин без бу мәгънәнең бөтен асылын, тулылыгын аңлап җиткерәбезме соң? Бүгенге тапшыруыбыз шул хакта. Исәнмесез.
Кечкенәдән кыз балага курчак, малайларга уйнарга дип машина алалар. Шул рәвешле без үзебез дә сизмәстән хатын-кыз һәм ир-егетләр булып тәрбияләнәбез. Тик үсеп җитеп, аңлы була башлагач, безнең бу уенны дәвам итәсе килми. Нәтиҗәдә, демографик кризис яки көтеп алынмаган балалар, ятимнәр. Шулай дим дә, шаккаттым әле, Илфат. Әниләр җәмгыятьнең күпме йөген үз җилкәләренә салып һәм җәмгыятьнең күпме проблемаларын әниләр хәл итеп яши икән безнең. Менә шушы җәмгыятьнең авыр йөген тартып алып бара ала торган затларны тәрбияләргә сәләтле микән? Бүгенге чорны, менә узган елгы, бер унбиш-егерме елгы ел элек булган чор белән чагыштырып караганда, бүгенге чорны хисап заманы дибез. Бүгенге көндә, иртәге көнгә дә, берсекөнгә дә, аннан Тагын бер елдан, ике елдан, өч елдан нәрсә буласын без алдан планлаштырып эшләргә, яшәргә мәҗбүрбез. Чөнки карьера, финанс мәсьәләләре барысы да, барысы да, барысы да бүгенге көндә икенче төрлерәк хисаплана, элеккеге белән чагыштырганда. Һәм менә шушы бүгенге җәмгыятьнең бүгенге менә таләпләрен искә алып хисаплаганда, ана булу өчен иң оптималь вакыт ничә яшьтә икән? Дөньяга киләчәк бала өчен дә, әни өчен дә иң оптималь, иң яхшы чор ул 25 тән 30 га кадәр дип санала. Бит инде табиблар шулай дип әйтәләр. Әмма хәзер үзегез әйткәнчә, тормышлар бөтенләй икенче якка үзгәрде. Әни кеше, булачак әни иң беренче үзенең матди хәле турында уйлый. Чөнки баланы каядыр, кайсыдыр почмакка алып кайтып утыртырга да кирәк бит әле. Аны ашатырга, эчертергә, үстерергә. Яшькә бәйләмәс идем, чөнки иң беренче Монда тәрбия, әгәр дә ул тулысынча тәрбия алды икән, дөньяви һәм дини белемнәрен алып, тәрбияне алды икән, мин уйлыймын, ул җиткән. Кияүгә чыгып, үзе ниндидер гаиләдә мин ана дип аңлый алып, шушы җаваплылыкны ала алса, әлбәттә, шул вакыттан башларга тиешле булачак. Алалса, алалса.
Хәзер әнинең сүзенә өстәп шуны әйтим, монда законда үзенең сүзе бар. Әлбәттә, күп очракта без менә монда сөйләшкән вакытта, гадәттә сөйләшкән вакытта без бит инде уйлыйбыз, никахта туырга тиеш бала, шулай бит. Бәхетле булу өчен ул никахта булырга тиеш. Алла алдында, җәмгыять алдында, закон алдында шулай. Ә никахка керүнең хатын-кыз белән ир кеше өчен яше аның 18 дән соң. Ә 16 дан соң, 16 яшендә яки 16 дан да иртәрәк кайбер республикаларда никахка керү рөхсәт ителергә мөмкин, ләкин бичарадан ничара. Менә ул бичарадан ничара никахка кереп туылган бала әнисе бәлигъ булганчы, минемчә, безнең җәмгыятькә кирәкле яки ананы бәхетле итә торган бала булуы аның бик шикле инде, әлбәттә. Димәк инде, менә шушы яшьтән бала табарга мөмкин дигән аерым бер кануны юк. Кануны юк, ләкин менә никахта табарга уйлаган кешегә, димәк, унсигезне көтәргә кирәк. Ну, унсигезне көтәлмаганнар икән, аларга, әлбәттә, аерым бер карар белән уналтыдан да мөмкин. Әйтәм бит, әйтеп узганча, уналты тулганчы да аерым карарлы искәрмә рәвешендә рөхсәт итәргә мөмкиннәр, ләкин болар гайри табигый хәлләр, боларны кагыйдәләр буларак карап булмый һәм мондый, минемчә, мондый никахларга да, мондый балаларны тудыруга да өндәргә кирәк түгелдер. Бер студиядә менә хәзрәт тә ул турыда әйтте, Мәдинә ханым да ул турыда әйтте, башкалар да шул. Димәк, инде монда физиологик Медицина проблемалары гына түгел, тәрбия, кешенең рухи яктан да хәзерлеге, бөтенлеге кирәк. Безнең чираттагы сюжетыбызның герое, Наиләгә, ире белән ЗАГСта үзләренең никяхларын теркәү өчен, үзләренең ир белән хатын икәнлекләрен теркәү өчен махсус рөхсәт алырга туры килгән. Чөнки Наиләгә балага узганда да һәм кияүгә чыгарга карар кылганда да әле уналты тулмаган була. Ну мин әле ул вакытта бала идем, минемчә. Ничектер ул ул миңа уен кебек булдымы соң инде, ну, белмим даже. Наилә туй хатирәләрен әле дә сагынып искә ала. 1999 елның августы. Ире Айратка 22, ә аңа 15 яшь. Без өйрәнештек, балага бала өчен бит инде, балага тормыш бирер өчен шулай булды. Иң бәхетле көн Һәм бала тапканда инде иң бәхетле көн булды. Аборт ясату дигән нәрсә? Ну, башта бар и исәптә, аннары соң минем эбитәшем бик ни булды инде, Юк, табасың, диде дә инде таптым. Элегрәк бер дә бала табасым килмәде. Менә үзем дә аптырыйм шуңа. Менә андый әйбер Хис андый булмады. Ул бит инде хатын-кыз кияүгә чыгу белән бала табасы килә ди, килә бит, бала алып кайтасы килә. Андый хис булмады. Менә ул хәзер өлгергән, хәзердер инде минем. Әйме кызым. Кечкенә Зөләйха Фәнис белән Резиданың көтеп алган беренче сабыйлары. Танылган җырчы Резида Шәрәфиева кызын үзенә 40 яшь тулган көннәрдә таба. Кырык яшьтә бала табучыларга караганда, әле балигъ булганчы әни булырга өлгергән кызлар күбрәк икән. Мәсәлән, яшь әниләргә бәби табарга ярдәм итү буенча махсуслашкан Казанның дүртенче бала табу йортында ундүрт яшьтән унсигез яше тулганчы бәби тапкан хатын-кызлар сан ягыннан икенче урында. Ул үзе дә бала гына бит әле, ул балага нинди тәрбия бирә соң ул? Аның шул әнисе карый, кызын да, бу кызның баласын да карый, икесен дә тәрбияли. Ул ата-анага да авыр, бала Карыйдыр дип тәрбияли алмый ич инде ул яшьтә. Аның әле үсмәгән, аңы үсмәгән. Әни миңа да тәрбия бирде инде шул вакытта. Мин балага бирдем инде. Менә шулай булды. Ничектер икәү бергә без тәрбия алдык бала белән.
Яшь әниләр гаилә мәшәкатьләренә чумып, яшьлекләрен һәм күңел ачу, белем алу мөмкинлеген югалта, аларның яхшы эшкә урнашу шанслары да бермә-бер кими дип уйлаучылар бар. Тик унбиш яшендә йөккә узган Наилә моның белән килешми һәм әлеге калыплашкан фикернең киресен исбатларга тели. Башта мин
детский садка кердем эшләргә, кладовщица булып эшләдем, менә хәзер бухгалтерга укып бетердем дә, хәзер бухгалтер булып эшлим. Менә дальнейший киләчәктә дә инде институтка кереп, Дальше больше хочу инде карьераны. Наилә карьера төзү турында гына түгел, ә уллары Дамирга иптәшкә бәби алып кайту турында да хыяллана. Киләсе йөклелек планлаштырылган, аның һәр нечкәлеге уйланылган булачак. 40 яшендә беренче баласын тапкан Резеда Шәрәфиеваныкы кебек. Зөлихага 20 яшь тулгач, сезгә 60 булачак, мәсәлән, да, якынча. Азыр уйлыйбыз инде без. Азыр уйлыйбыз. Нишләп болай инде? Ходай Исәнлекле бирсен, исән сау гына үсәргә язсын, тәүфиклы булып Алла бирсә. Җаен күрсәтер әле, ну нишлисең инде, нишәп була.
Яшь мәсьәләсенә килгән вакытта, менә шушы ике гаиләне чагыштырып күрсәтеп, яшь мөһим түгел дигәнрәк фикер туып кил- туды миндә. Иң мөһиме тәрбия, иң мөһиме менә шушы рухи әзерлек. Шулай да яшь э, физик, э, сәламәтлек ягыннан э, килгән вакытта э, Анысын да читкә куярга ярамый бит. Алия ханым, әйтегез әле, сез врач, табиб буларак, әйтегез әле, менә физиологик яктан хатын-кыз ничә яшьтә өлгереп җитә ана булырга? Физиологик яктан караганда, унтугыз яшьтән егерме биш яшькә хәтле иң мөхиме, беренче балага табырга хатын-кызга. Тәрбия мәсьәләсенә тукталыйк. Һәм менә бу иң мөхим, бүгенге тапшыруыбызның да иң мөхим өлеше һәм тәрбия. Булачак әниләр нең нинди булуы шушы тәрбиядән тора. Һәм инде булачак әни, тәрбияле әниләрдән тәрбияле балалар үсә дигән сүз дә бит әле, әйме? Шуңа күрә менә бу тәрбияне ничек, кайдан башларга кирәк? Иң беренчесе әнидән булырга тиеш. Гаиләдә. Аннары гына инде мәктәп кушыла. Анда балалар бакчасы, аннары мәктәп кушыла. Без ярдәм итәбез генә балаларны тәрбияләргә. Әнидән тәрбия булмаса, Без, безгә төзәтергә, мәсәлән, менә укытучыларга бик авыр була. Җәмгыятьтә дә ничек кенә урам, яки мәктәп, яки балалар бакчасы дип әйтсәк тә, тәрбияне, өйдә бирелгән тәрбияне, әни тарафыннан бигрәк тә бирелгән тәрбияне беркем дә боза алмый. Хәтта шул дин ягыннан килгәндә намаз уку мәсьәләсе дә. Әти намаз укый, әни намаз укымый. Кыз булсын, малай булсын, барыбер әни укымадыйсы намазны укымый. Әни укып, Кыз булсын, малай булсын, әти укымаса, әнигә карап, малай да, кыз да намазга баса. Ягъни алар бәйле һәм тәрбия иң беренче әни, шуңа күрә иң беренче әнине тәрбияләргә кирәк. Сез үзегезнең өстегездән җаваплылыкны әниләр өстенә ябыштырырга теләмисезме соң, ир буларак, ир кеше буларак? Соң, әгәр дә болай яхшылап караганда, ирнең тәрбиясе баланы тәрбияләгән вакытта бик әз генә, әз процент кына. Чөнки ир, ул гаиләне, гомумән, тотып тора торган зат. Гаиләгә ризык алып кайта торган, гаиләне төрле һөҗүмнәрдән саклый торган һәм гаиләне гаилә иттереп булдыра торган зат. Ә нык, иң төп тәрбиясе, әлбәттә, ул катнаша. Ләкин иң төп тәрбия әнидән. Әти тәрбиягә катнашмаса, ансыз булмый, әлбәттә. Бер-берсенә кирәк, бәйле ул. Әмма иң төп тәрбия турында сүз бара. Илдус әфәнде, сезнең Фикерегез, бездә менә шушылай тәрбия мәктәбе камилме? Кызганыч ки, бүгенге көндә безнең җәмгыятьтә, мин әйтәм инде үзебезнең татар милли җәмгыятендә дә гаилә институты җимерелгән. Бөтен фаҗига да бүгенге көндә шунда. Чөнки безнең әле революциягә кадәр үзебезнең гаилә Институты, бу теге укый торган институт төгел, бөтен кануннар җыентыгы, әхлак кануннары, җәмгыять кануннары, милләт кануннары, гаилә кору кануннары, бала үстерү, болар бөтенесе бер тәртипкә салынган булган һәм ул институтны тәшкил иткән. Октябрь революциясеннән теге гаиләне дәүләттән аералар да, Дәүләттән, киресенчә, балаларны дәүләт үзенә ала да, җәмгыяви дип таный да, шул вакытта җимерелә. Әнде моны төзәтү башлаганнар иде, әмма моны төзәтә алмадылар. Шуңа күрә бүген беренче чиратта, менә сез демография мәсьәләләрен дә кузгадыгыз. Монда инде аны күп сөйләргә дә кирәкми. Эш бит теге акча бирүдән түгел, анда машина бирүдән, зарплата бирүдән, анысы да, әлбәттә, кирәк. Сүз кузгалган икән, инде берочтан без үзебезнең мәгълүматыбызны гына җиткерик. Мәсәлән, безнең Россия демографик кризиска артка мәтәлүче илләрнең берсе, аска мәтәлүче. Бездә 100 хатын-кызга 125 бала туры килә. Ә менә демографик кризис булмасын өчен 100 хатын-кыз га 215 бала туры килергә тиеш. Менә күпме бездә җитмәүчелек. Бу бит инде моның социаль проблемалары да бар. Шул ук менә шушы Тәрбияви проблемалар да шушы ук мәктәпнең безнең тиешенчә әле институтның әле тиешенчә җитлекмәгәнендә дә дер проблема. Җитлекмәгән генә түгел, гомумән бүген шундый хәл килеп туды, кем аның белән шөгыльләнергә дигән ни дә юк, үзенә күрә оешма да юк. Мәгариф министрлыгы белән сөйләшәсең, алар әйтә, безнең өлешебез менә белем бирү һәм профессиональ яктан әзерләү. Социаль ниләргә, оешмаларга мөрәҗәгать итәсең, мәсәлән, безнең социаль министрлыкка. Безнең эшебез менә теге балаларга пособиеләр, ниләр менә бирү. Хәзер инде менә бу без ЗАГС системасын да тудырырга карадык, менә шушы гаилә системасын. Чөнки гаиләләр бит инде туганнан алып үлгәнчегә кадәр ЗАГС системасы аша үтә. Анда да безгә әйтәләр, ЗАГС системасында Бу ул аның эше түгел, аның эше теркәү һәм менә шушы юридик яктан мәсьәләне хәл итү. Менә бу мәсьәлә килеп терәлде. Димәк, гаилә институтын, мин ассызыклап әйтәм, гаилә институты булырга тиеш. Аның кануный, илаһи кануннар, болар бүгенге көндә бөтенләй каралмый. Менә хәзрәт ул мәсьәләне яхшы белә. Әмма бүген әле ул дәүләти канунга салынмаган, милли кануннар салынмаган. Җәмгыять кануннар берникадәр дәрәҗәдә бар, дөрес, әнә гаилә турында Канун бар, аннан соң теге пособиеләр, башка мәсьәләләре бар. Ә менә әхлакый яктан каралмый бу мәсьәләләр. Шуңа күрә гаилә институты җимерелгәч, башыннан ук менә илаһи бозыклык китә. Менә без әйтәбез, бүген балаларның күпчелеге, дөресен генә әйткәндә, төзек никахта тумый. Ә төзек никах булмадымы, башыннан ук гаилә черек дигән сүз. Ул минем генә сүз түгел, ул бөтен диннәрдә, бөтен җәмгыятьләрдә, менә шул бөтен нәр. Черек чылбыр буенча инде ул алга таба китә. Тапшыруыбызда бүген менә булачак әни катнаша, Гөлназ, элек Зәйнуллина иде, хәзер Сәйфетдинова, име, хәбәрләр программасының журналисты. Инде ул Гөлназ, минем үземә менә шәхсән, менә Хатын-кыз, ана булырга җыенган хатын-кыз тагын да нурлырак, күркәмрәк булып күренә. Менә Гөлназ да тагын да матураеп, чибәрләнеп китте безнең. Һәм ул инде Хәбәрләр программасында гаилә мөнәсәбәтләренә кагылышлы шактый гына сюжетлар да әзерләгәнен мин аның беләм. Менә хәзер үзе әни булырга әзерләнә. Һәм менә элек без сез теоретик яктан, читтән карап күзәтә идегез ул проблеманы. Менә хәзер үзегез инде. Әзерләнәсез әни булырга. Менә бүгенге сөйләгән әйберләрдән чыгып, сез нәрсә әйтә аласыз? Нинди мәктәп, бездә берәр мәктәп бармы менә шушы? Сезне кем өйрәтә әни булырга?
Мәктәп бар дип әйтә алмыйм, менә шул элек әни тәрбиясеннән, әни тәрбиясеннән күбрәк гаиләдәге тәрбия дигән сүзгә мин дә ныграк нитәм. Менә хәзер, Гөлназ, сез иң беренче кемнән сорыйсыз киңәшне? Әнидән, әлбәттә. Консультациягә йөрисең инде анда, атна саен консультациягә йөрисең, әмма анда врачлар, табиб барыбер чит кеше ди, әмма ничектер әни, гаилә тәрбиясе ул беренчерәк куям мин үземчә. Ләкин менә шундый мәктәпләр кирәкдер дип саныйм. Менә әле минем лекцияләргә йөрисем бар ансы. Аның ниндидер һичшиксез ярдәме булмыйча калмый әниләр өчен. Әле ул ничектер өйрәтсәләр дә, әле бала тапмыйча аны Барыбер күзалламыйсың әле, ничек буласын. Бала тугач, кулыңа алгач сабыеңа, шунда гына тулысынча күзаллыйсың, минемчә, әни булуыңа. Соравыгыз туды.
Әниегез дә янында, яныгызда түгел. Кая барырга мөмкин сезгә? Ә кая барырга дип, менә шул консультациягә бара алам. Бердәнбер ни консультация врачка. Үзегезнең график буенча? Әйе, әйе, график буенча консультациягә барам. Шундый берәр тәҗрибә әллә күршеме анда, таныш апага, шуңа бара аламы инде? Әни булырга җыенган хатын-кызның, аны да әнисе тәрбияләгән, шулай буыннан-буынга килгән. Иң башта, әлбәттә, беренче шарт, ил, җәмгыятьнең тотрыклылы булуы. Элек булган дип әйтәбез, менә аннан соң җимерелде, балаларны дәүләт ягына күбрәк Күмәклек ягына күчерделәр, аннан соң менә шулай тотрыклылыгы җәмгыятьнең булуы кирәк. Бу инде иртәгеге көнгә ышаныч дигән сүз. Иртәгеге көнгә ышаныч булырга тиеш. Әгәр тотрыклы җәмгыятьтә яши икән, һәрбер хатын-кыз ул үзен якланган итеп, сакланган итеп хис итә һәм шул шартларда, әлбәттә, ул үзенең кыз баласын да, ир баласын да әйбәтләп тәрбияләргә аңа мөмкинлек була. Үземнең эшем буенча бик күп төрле аналарны күргән бар. Тирә-якта да бар инде ул, кызганычка каршы дип әйтергә була, якын кешеләр арасында да күренә. Хатын-кызның баланы бары тик үзенең нинди дә булса мәкерле максатларын тормышка ашыру өчен дә бала табып ятучылар бар бездә. Менә мин бертуктаусыз бер хатынны бер мәлне миңа якларга туры килде суд вакытында. Менә караклык ясый да утыра. Нинди дә булса бер җаен таба да Буйга уза да, баланы таба да амнистиягә эләгә. Чыгып, рәхәтләнеп йөри-йөри дә, тагын караклык ясый да, тагын утыра. Утыру вакыты килеп җитүгә, тагын баланы таба да, тагын амнистиягә эләгә. Менә шулай итеп, ә ул баланы аны табып аннан соң икәннән соң аның кулыннан алалар. Шулай итеп, җидегә кадәр тапты минем хәтеремдә, аннан соң да бармаган булса. Менә андый хатын-кызлар да бар безнең арада. Ләкин Алар азрак булсын иде, безнең татар мохитендә бәлки алар булмаслар да, күренмәсләр дә, андыйлары да бар. Хатын-кыз бала табырга дип уйлый икән инде, ул унбиш яшьтә дә булырга тиеш түгел, минемчә. Мин аның белән килешә алмыйм. Наилә ханым молодец, булдырган, аның бәхете булган, аның янында нормальный ир булган. Аның әнисе.
Әнисе булган нормальный аның, ярар. Бу кагыйдә түгел, бу искәрмә. Резидә ханымга килгән вакытта, мин аны бик яхшы аңлыйм. Ләкин иң олыгайган балаларны, олыгайган яшьтә табучыларны да үз кыенлыклары бар. Ул әле балага да кыенрак. Менә мин әниемнең, мәрхүмнең олыгайганнан соң тапкан баласы. Миннән соң да әле олыгайгачып, алты бала без семьяда. Ләкин әниләр олыгайган барган саен, әти-әни олыгайган саен балага читен. Әни олыгая, әни үлмәгәе, әни авырмагае, аның ул ягы бар. Шуңа күрә табибларның, психологларның, башка белгечләрнен үз вакыты, бала табуның вакыты шул вакыт уңай дип әйтәләр икән, бу буш сүз түгел. Кагыйдә аларак шуңа омтылырга кирәк, минемчә. Әлфирә Исламовна,
мәктәптә, менә бүгенге көндә мәктәп турында да сүз булды бит инде, мәктәп тә бу эшендә, бу эштә үзенең өлешен кертергә тиеш. Э, балаларга менә ничек мәктәп программасында нинди булса булачак аналар дигән сүзгә кагылышлы э, искәрмә программалар бармы? Андый искәрмә программалар юк, ләкин мәктәп һәр вакыттагыча ул тәрбия өлкәсендә инде гаиләдән гаиләдән соң икенче рольне үти. Шуңа күрә мәктәп иң беренче әнине изге әни, авторитет итеп тәрбияли. Үзебезнең тәрбияви чараларыбызда без гаиләләрне чакырабыз, әниләрне чакырабыз. Безнең гимназиягә килгән әниләргә карап, безнең укучылар шулкадәр горурланалар, шулкадәр аларга сокланып карыйлар, үзләрен шундый итеп, шундый матур итеп аларга күрсәтәселәре килә, үзләренең уңышлары белән уртаклашасылары килә. Безнең бит инде гимназиябез татар гимназиясе, без аларны менә татар әниләре буларга өйрәтәбез. Аннан соң Шундый минем, юнәлеш бирәбез. Минем белүемчә, сезнең гимназиядә үрнәк гаиләләрнең конкурслары да оештырылып, очрашулар. Әйе, безнең гимназиядә менә үрнәк гаиләләрнең конкурслары, замана баласы, замана гаиләсе дигән конкурслар оештырабыз без. Һәм безнең үрнәк гаиләләребез, гаиләләре белән мәктәпкә килеп, үзләренең тәҗрибәләре белән таныштыралар, алар үзләренең бала тәрбияләдәүдәге уңышлары белән таныштыралар һәм кыенлыклары турында да сөйлиләр. Илдус Усманович, менә монда Илдус хәзрәт әйтте, элек, элегрәк менә әйтәләр, әйтәләр, баланы кайчан тәрбияли башларга? Карынында ук, дип әйтәләр. Димәк, әле карынына кадәр үк тә, сезнең фикерегезчә, алдан, күпкә алданрак тәрбияли башларга кирәк? Ну, карын дигәннән бит, Ул ана, әгәр дә тәрбияләнмәнгән булса, баштан ук, менә шушы әнине, монда чылбыр, шундый бер әни барлыкка килә. Ана тәрбияләнгән булмаса, ул карында да тәрбия алмый. Шуңа бит кайтып кала бөтен нәрсә. Аннан күкрәк тәрбиясе башлана. Без аны карыйбыз, ашату гына дип инде. Бу Мин ул бит инде теге психик модель кебек. Юк, калган әйтмиләр бит инде ана сөте белән көлмәгән. Менә шул аны әйттеләр дә инде. Аннан соң менә без оя тәрбиясе дип атадык инде. Ни өчен? Менә кошлар бит ояда тәрбияли. Теге очарга өйрәтәләр. Менә мин үземнең бакчадан карап торам инде. Теге куналар да, боларны әйләнәләр дә, тегеләр очып китә. Үзе җим тапканчыга кадәр йөртәләр. Шуңа күрә менә бу тәрбиянең бөтен асылы гаиләдән Бала чыгып китәргә тиеш, әнә хәзрәт әйтмешли, балигъ булгач кына. Кызны да өйдән генә алып китәргә тиешләр. Тагы шуны әйтәсем килә, ни өчен мин унике-унҗиде яшьне алам? Менә шушы сез әйткән, әле карын тәрбиясенә кадәр тәрбияләр өчен менә шушы унике-унҗиде, мин үзем тәҗрибәсеннән әйтәм, мәктәптә эшләгәнгә күрә, шушы вакытта бик каты сеңеп кала әхлаки Нормалар. Мәктәптә унике, мин үзем алты ел унике яшьтән балаларны укытканым бар, алты ел буена. Менә шунда без эшләсәк, аннан башланыр шул күкрәк тәрбиясе, аннан башлана менә шушы карын тәрбиясе, күкрәк тәрбиясе, оя тәрбиясе, аннан менә мәктәпкәчә яшьтәге Аны да ерак китәргә тиеш түгел. Шуның өчен ул вакытта мәхәллә мәктәбе булган. Менә әйттеләр бит мәктәп турында. Анда стратегия юк. Элек мәхәллә аерым булган, китереп бирә булганнар, баланы мәхәлләдә тәрбияли булганнар. Менә шушы Рөждия сыйныфын беткән бетергәнче бала аерылмаган нидән, гаилә рок системасыннан. Аннан ул теләсә Бухарага китәме, анда Америкага китәме, ансы инде әллә нәрсә кешене үзгәртеп булмый.
Менә аналарны әзерләре төрле-төрле үзәкләр бар. Ә менә шундый үзәкләрнең берсе безнең Татарстан мөслимәләре оешмасы оештырган әйме мөселманча тәрбияләп безнең мөселман хатын-кызларыбызны инде мөселман әниләр итеп тәрбиялиләр. Менә мөселман кануннарын үзләштергән, белгән әни, аның аларның гаиләләре ныграк була дип уйлыйсызмы? Без күбрәге әле мөселман кануннары белән әхлакый нормаларын да сеңдерергә тырышабыз, чөнки кызганычка каршы бүгенге көндә бит инде э, яшьләребез телевидение аша да, компьютер уеннары аша да тискәри тәрбия йогынтылары үзләренә сеңдерәләр. Ә кызыксынучылар бармы?
Кызыксынучыларның саны, әлхәмдүлилләһ, көннән-көн арта бара. Һәм бүгенге көндә менә исәпләвебез буенча 500 дән артык кыз бала үзенең теләген белдерде безнең мәктәптә укырга. Шулай ук әле бүгенге көндә урта буын хатын-кызлары да үзләренең тәкъдимнәре белән килделәр. Чөнки менә аларга да бик кызык Димәк инде э, гаилә тәҗрибәсе булганнар да килеп сезгә өйрәнә. килеп гыйлем истиселәре килә. Наилә ханым, ялгышмасам, бу дәресләрне мөслимәләр оешмасы булдыруга карамастан, анда мөселман кызлары гына түгел, э, башка дин вәкилләре дә, башка милләт вәкилләре дә килә ала. Һәм киләләр дә ахрысы. Иттек, аны мөселман мәктәбе түгел, милли мәктәп итте. Чөнки безгә яулык бәйләмәгән кызлар да килсен. Аларның да бәхетле буласы килә бит инде. Менә бу дәресләргә йөрүче кызлар да бар ич әле, менә үзләреннән сорыйк әле. Римма, сезне нәрсәгә өйрәтәләр бу дәресләрдә? Әлхәмдүлилләһ, Аллага, без шушы дәресләргә бик теләп йөрибез. Римма, сез әле кияүдә түгел, әйме? Әйе. Сез әле туташ.
Ә менә сезнең шәхсән үзегезгә нәрсә бирә менә бу мәктәп? Бу мәктәп минем үзем өчен ничек гаилә корырга, ничек иреңне каршыларга, ничек ирең белән гаилә кору, шушы мәсьәләләрне миңа ачыкларга бик ярдәм итә. Бездә бит ничек, гаиләдә без бөтен матурлыгыбызны иребезгә күрсәтергә тиеш. Хәтта шушы яулык ябуыбыз да, хәтта иребезгә булган мөнәсәбәтебез дә, барсы да шушы мәктәптә ачык аңлатыла безнең өчен. Димәк, сезне иң элек ир хатыны буларак тәрбиялиләр, ә әни буларак түгел анда? Әлбәттә, әни буларак та безгә бик күп дәресләр бирелә, ничек бала тәрбияләргә, ничек моңа әзер булырга. Минем Госмания мөселман урта мәктәбендә берничә тапкыр съемкада булганым бар һәм андагы мөгаллимәләр белән аралашкач, сезнең максатыгыз нидә дип сорагач, алар әйткәннәр иде, Без иң беренче чиратта әни тәрбиялибез, дип. Һәм менә бүгенге көндә, ялгышмасам, Госмания урта мөселман мәктәбе бердәнбер уку йорты булып кала, урта мәктәпләр арасында инде менә максатчан рәвештә әни тәрбияли торган. Рәйсә ханым, ялгышмасам, сез әйткән идегез бу сүзне миңа. Хәзер сезнең мәктәптә планнар үзгәрмәдеме? Юк, әлбәттә, безнең мәктәптә, кызганычка каршы, бер генә мәктәп, һаман да инде Татарстанга бу бик әз. Без телибез бик нык, безнең бик зур теләгебез бар, шундый мәктәпләр булса иде һәм безгә ярдәм дә итсәләр иде, шушы максаттан әйтеп китәсем килә. Әлбәттә, безнең максат, инсафлы, һидиятлы, тәүфикълы, үзенең динен, үзенең милләтен аңлаган бер шәхес тәрбияләү. Шушы үзенең дөньясын да алып барсын, динен дә алып барсын. Тулы, гомумән, куәтле, көчле бер шәхес тәрбияләү безнеке. Карагыз, Сөбханалла, бездә Шаһабетдин Мәрҗани хәзрәтләре, Ризаэддин Фәхретдин хәзрәтләре, алар безгә бит үрнәк булып тора. Габдулла Тукай, әгәр дә без аларның әсәрләрен укыгас, алар барысы да бит шушы мәдрәсәне тәмамлаганнар. Ни өчен без әле, татар халкы, һаман да уянмыйбыз, һаман да шундый мәктәпләрне булдырмыйбыз? Һәм шушы бердәм бер мәктәпкә дә ярдәм итә алмыйбыз. Мәликә, сез сүзне сезгә бирик әле. Шуңа шаккаттым, ул шушы дәресләр, нинди дәресләр дип сорасаң, сорадым да, фитнес укыта, өйрәтә. Әйе.
Нәрсәгә кирәк ул? Фитнес, чөнки хатын-кыз тулы булсын өчен һәм дә гаиләгә ярарлык булсын өчен, ул һәр яктан да булган булырга тиеш. Ул нәфис тә, матур да булырга тиеш. Барлык яктан да гармонияле булырга тиешләр дип уйлыйм. Сәламәт булырга тиешләр, иң мөһиме шулдыр дип белдек. Илфат, әни булу, менә монда без әйтеп киттек, табиба да әйтте, ул унтугыз, егерме биш дидегез, Мария ханым, унтугыз, егерме биш. Бу, димәк, мәктәпне тәмамладың да, кияүгә чыктың да, Әни булдың. Һәм шушы гаилә мәшәкатьләренә чумасың да син, эшли дә алмыйсың, үз-үзеңне үстерә алмыйсың. Ягъни, карьера дип әйтәләр инде, ләкин бик ямьсез сүз инде ул, бер дә матур сүз түгел. Син хисап турында сөйлисең инде, хисаплы тормыш турында. Әйе, бүгенге көндә бит менә хатын-кыз эшләмичә, өйдә баласын гына үстерү өчен, аның ире матди яктан тулысынча тәэмин ителгән булырга тиеш. Һәм менә бу әни генә булу, Бәхет микән әле безнең җәмгыятьтә? Ана булу, аларга карьера ясарга комачаулы дип әйтеп булмый. Хәзерге вакытта яшьләр, егерме бер яшьтә югары белем алган хатын-кыз һәм егерме бер яшьтән соң егерме бишкә хәтле балалар табарга да вакыты бар. Иң элек әни булу түгел, иң элек карьера ясауны беренчел куя хатын-кыз. Чөнки җәмгыятьтә безнең мөмкинлекләр иң элек шуның өчен булдырылган, ә әни булу өчен түгел. Нәсирә, син тагын бер нәрсәне онытма. Чөнки бүгенге җәмгыятебездә безнең демографик кризис бер яктан, икенче яктан ирләр җитми. Э, алар аз. Мин бер дә каршы түгел, Илхан. Шуңа күрә менә э, Зөфирә ханым әйтегез әле, сез 12 ел эшлибез дисез инде шушы мәктәптә, сезнең э, шушы да белем алып, шушында чыныгу алып чыккан кызларыгыз, туташлар, аларга кияү табуы җиңеләяме?
Ул проблема өстендә эшләгәнебез юк, без үзебез. Күзәтү буенча сез кызык. Күзәтү буенча безнең мәктәптән яратып алалар кызларны, бездән килеп сайлап алалар. Безнең кызларыбызны яратып алалар. Һәм инде сезнең кызларыгызны әлбәттә тәртипле, әдәпле җегетләр генә килеп сайлый торгандыр. Ә менә тагын бер сүзем сүз әйтмәкче. Менә бераз мактану булмасын инде. Мәсәлән, үзем өч бала әнисе. Беренче курстан соң университетта укыдым, бала таптым. Кияүгә чыктым, бала таптым. Университетны да тәмамладым. Ике бала белән тәмамладым. Бу мәктәпләрне дә төгәлләмәгән идегез әле ул вакытта инде. Сезнең кебек өч балалы кешеләр бар име? Кайсыгыз әйтсә дә ярый. Менә сез балаларыгызга, кызларыгызга нинди, ничегрәк тәрбиялисез соң? Менә Аның рецептларын санап китеп булмыймы? Иң беренче гыйлем алу инде. Балага гыйлем бирү. Шулсы кыз бала буламы, ир бала буламы? Әлбәттә, ул иң беренче гыйлемле булырга тиеш. Чөнки ул баланы тәрбияләгәндә гыйлеме булмаса, ул нинди әни була ала соң? Аннан соң шәхси үрнәктә, йогынты ясамыймы, әйтик, шул ук хатынның ире белән мөнәсәбәтләре, иренең карашы, үзенең иренә карашы. Әлбәттә, ул иң беренче булып тора, чөнки ул бит инде Шул тәрбиягә бәйле бит инде. Наилә ханым, менә бүген Илфат, бүген әниләрдән сорасак, балаңның кем булуын телисең дисәк, алар, минемчә, әни булуын һәм әти булуын димәс, әйтер анда, экономист булуын, бай булуын, бәхетле булуын дияр. Рәйсәрә бик актуаль әйбер күтәрә. Бу әйберне дә кую кирәктер бәлкем. Без бит аны менә шушыда һаман да безгә байлык кирәк, машина кирәк дип кенә куеп болай гына булмый бит. Бәлки. Әйбәт кеше булсын дип әйтүче ата-аналар да бик күп. Мәдинә ханым, ә менә бүгенге җәмгыятьтә безнең әнигә әни булу авырмы?
Мин менә гомумән э, тыңлап утырам монда. Хәзер без нинди фикергә килеп барабыз, әйме? Э, менә ханым әйтте, яшьнең бер нинди әһәмияте юк бала табуда диде. Икенче яктан әфәнде менә сөйләп утыра. Безнең э, гаилә институтлары юк, гаилә кодекслары юк, тегесе юк, монысы юк. Гәрчә әзрәк-әзрәк алар барсы да, аны теге бар законнары да, гаиләне планлаштыру үзәкләре дә бар. Әйе, һәм гаилә кодексы бар бездә. Ансы башка мәсьәлә име? Мин менә
гаҗәпләнеп утырам име. Ничек инде дини гаиләләрдә менә хәзер мин ишеттем монда, мәктәпләр барса, мин шука куанам, шушындый мәктәпләр яшәвенә, әмма бу Безнең әле бик аз хатын-кызларыбыз гына бу мәктәпләргә йөри. Бу безнең җәмгыятебезнең йөзен харап итә торган әйберләр түгел. Әмма менә шундый әйбер бар, менә мин үзем күпме очракларда аптырашта калганым бар, хатлар киләме? Үземнең бер хат буенча тикшереп язганым бар. Инде мин аның тәгаен теге адресын әйтмим, әмма менә бер унҗиде яшьлек бала, кыз бала баласын тапты.

Әгәр дә инде безнең әле бу бүгенге көндә шушындый әзерлек мәктәпләре юк икән, япь-яшь әниләрне менә без күргән сюжет ул бер менә единичный случай, русча дыр әйткәндә, ул менә аз андый кызганычка каршы очраклар, әйме? Ул шушын кадәр фаҗига, егерме өч яшендә тапкан булса, ул баланы ташламаган булыр иде. Менә ә унсигездә, унҗидә әле ул әзер булмаган. Юк, безнең җәмгыять, әниләр әзерләргә, менә мин шука сөенеп утырам, әле менә мин белмәгән идем мондый әйберләрне, әле бар икән ул, но бу дини мәктәпләр. Гомумән алганда, безнең бит әниләрне әзерләү мөмкинлеге җәмгыятебездә юк. Менә әйтегез әле, сез бит инде ул хатын-кызларыбыз өчен инде әллә кайчаннан бирле эшләүче, хатын-кызларыбызны тәрбияләүче шушы журналның вәкиле, Сөембикә журналы дип атала хәзер, элек аны Азат хатын дия идекәйме, Азат хатын менә ничек. Шәп яңгыраган бит, әйме? Ләкин менә безнең, безгә, менә журналистларга да менә шушы гыйбрәтләрне күбрәк сөйләргә һәм тәрбияне җәмгыятебез бүген, бүген безнең сәламәт дип әйтеп булмый. Җәмгыятебездә бүген әле оешу чоры безнең. Менә шушы җәмгыятебезне савыктыру юнәлешендә, менә шул ук иң беренче чиратта һәрбер атаны яхшы әни, бәхетле әни, бәхетле әти булсын иде дигән сүзне теленә килсен өчен менә бездән дә зур җаваплылык сорала бит.
Ә без бит менә үзебезнең мин э, журналистлар исеменнән генә әйтә алам инде, җәмгыять исеменнән әйтә алмыйм бүгенге көндә, әйме? Э, нинди хат килә, шул хатка без җавапны үзебезнең мәкаләдә, язмаларда әйтәбез һәм юнәлешен бирәбез. Э, менә бу очракта мин инде үземчә тырышып карадым, ул барып чыкмады, чөнки ул сер сер итеп саклана торган әйбер бит ул. Бала уже ул балалык калынган ул балалык калынган, аны уже әйтмиләр. Ул менә гомер буе уже елап яши торган. Менә бу очракны күреп, ишетеп, укып, Башкалар инде уйланырга. Ул инде башкаларның хәзрәтне, башкаларның ялгышын да өйрәнергә ул җиңелрәк бит. Мәдинә ханымга каршы төшәсем килә. Единичный случай, урысча әйткәнчә, унбиш яшьлек бала тапкан дип һәм аны ташламаган дип, киресенчә, татар халкында бүгенге көндә кайсы гына җинаятьне карасак та, татарлар арасында бик киң таралмаган. Шулай ук теге балаларын ташлап калдыру яки моның ише пычрак күренешләр бик сирәк. Аллага шөкер, бик сирәк. Инде Шулай дип бәхетле уйлап утырыгыз хәзер. Сүз юк шул турыда. Берне, икене шундый. Әлбәттә, күбесенчә халык. Юк, юк, алай дип без бүләм хәзер гафу кылыгыз. Җинаятьчеләр арасында татарлар да җитәрлек дип, татарлар арасында аз дигән фикергә. Бүгенге көндә шулай әле без. Шулай, бүгенге көндә шулай. Монда татар, рус дип бүлеп булмый беркемне дә. Безнең җәмгыятьтә ул тигез рәвештә таралган, ләкин менә мөселман җәмгыятенә әйләнеп барганда, мөселман э, вәзгыяте дип сөйләшенгәндә, мөселман э, арасында чын йөзе белән дингә таба борылучылар арасында җинаять ясаучыларның саны кимү тенденциясе бүгенге көнгә бара. Күңелегезгә тимәсен, әмма безнең барыбер менә мондагы дини э, туташларны, ханымнарны һәм Дини булмаган туташлар, ханымнар дип аерырга ярамый, бүгенге көндәге безнең татар-мөселман җәмгыяте бердәм. Сез дә шулай ук Аллаһ Тәгаләгә ышанасыз, җаулык бәйлисезме, бәйләмисезме, җаулык бәйләгәннәр дә шулай ук ышана һәм безгә ничек кенә булса да шушны элеккеге безнең кан дигән төшенчә бар, кан уянуы дигән бер төшенчә бар. Әлбәттә, ул кан барыбер үзенекен җибәрми, барыбер аның кадәр пычраклыкларга җибәрми, ниндидер бер чикне тотып тора, Аллаһы Тәгалә шулай куйган. Безнең асылда ата-бабаларыбыз ислам динен кабул иткәннәр. Без аларга рәхмәтләр укыйбыз. Карагыз, ни өчен без кайтмыйбыз соң? Ни өчен без рухи тәрбиясен бирергә теләмибез? Ә, карагыз, ата-ананы аласың, кем булуын телисең? Инженер, модель анда, кем генә булмасын. Ул фәкать, ә, әмма ләкин Аллаһ Тәгаләдән сорамый, Минем балам хәерле, һидеятлы, тәүфикълы, минем өчен мәрхәмәтле, шәфкатьле булсын, дип сорамый. Аңа тәрбия, рухи тәрбиясен бирми бит ул. Әлбәттә, ул, ы, шушы җәмгыятькә карап, җәмгыятьнең бозыклыгын үзенә сеңдереп бара. Аннан нинди шәхес булып тәрбияләнсен? Әлбәттә, безнең татарларга уйланырга вакыт бар инде, вакыт җиткән инде. Без үзебезнең асылыбызга кайтыйк, Бик дөрес тәрбия әйтәсез, алыйк. барысы да менә шушыннан башлана. Мин әни булуны үземнең шәхси бурычым итеп күрәм. Әмма үзем генә бу дөньяга сабый таба алмыйм, аның әтисе кирәк. Әтисе булып, бәби тапкач, аны үстергәндә дәүләтнең дә катнашы чарасыз, матди ярдәмсез булмый. Шулай итеп без бер-беребезгә кирәк булып чыгабыз. Юкка гына җәннәт аналарның аяк астында дип әйтмиләр. Ана булу, ул, олы бәхет. Алар хөрмәткә лаеклы затлар. Ә менә шушы хөрмәтне казаныр өчен һәркем үзе тырышырга тиеш. Әлбәттә, дәүләт тә, җәмгыять тә һәм шул ук булачак аналар үзләре дә. Кадерсезлек, ямьсезлекнең кайдан һәм кайчан башланганын белүе кыен түгел, бары тик вакыйгаларны менә шушы кайчан икәнен абайлап калырга гына өлгерергә генә кирәк. Һәр җома кичендә очрашып торыйк, сау булыгыз!